I majambu lamanene nakambe evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, Xikwembu xa hina loyi a hanyaka a tshembekeke minkarhi hinkwawo, tshembekeke masiku hinkwawo. Eh, na mi pfuxela hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Eh, na majambu lama ni rhandza ku ta ni ta share na n'we katsongo eh, timhaka leti hosi yi ni pfunaka hi tona. na tshemba ku timhaka leti ti nga tshika ti aka van'wanyana lava va lavaka ku akeka um hi nga rivali ku van'wanyani timhaka va titwa vo ignore-a kunene ku ri hi ku ntiyiso va wu twa lava lava ku akeka va ta akeka. Eh, ni lava hi ya xirhange katsongo a ni nge heti nkarhi wa n'wina eh, ni ta va ni kome ngopfu swinene namuntlha ni lava hi ya languta eka buku ya timoti wo sungula first timoti eh, hi ta vunda hi ta funda chapter 3 eh, loko u funde chapter 3 ma ni nge yi fundi loko ni mi nyika i verse ni kombela ku mi ya mi ya yi funda mi ta kota ku confirma leswi ni va ka ni vulavula hi swona first timoti chapter 3 eh, verse 2 eh, to 12 hi hlayeni n'we mi ya fika ka 12 mara mi ni hlaye ni ni la ku vulavula nyana hi ku ni hlaye ni fika nyana la ka 7 ni twa ni tsakela ku ta ni ta vulavula hi yona yi vulavula hi hi hi hi ti-qualifications ta munhu loyi a fanelaka a va murhangeri wa bandla yi vulavula hi ti-qualifications ta munhu loyi a fanelaka a va murhangeri wa bandla ku munhu loyi a fanelaka a rhangera bandla kumbe a va bishop kumbe a va munhu loyi a nga ta va a minister-a vhangele i fanele a va a ri munhu wa njhani yi hi hlamusela kahle ku i fanele a va munhu wa njhani number one ni ni ya khoma poyinti leyi ya ku yi ri bibele ke kwalani um loko muapostoli pawulo a vulavula ka timoti i ri i fanele a va a ri wanuna loyi a nga na nsati wun'we E wanuna loyi a nga va a nga na nsati wun'we. A hi tsundzukeni ku loko hi ze hi ze hi khota ngopfu ka wanuna ku i fanele a va a ri nsati wun'we, masiku lamaya vaapostoli Yesu Kreste a chumayela vhangeli ri ku sukela ka Old Testament hi ta tsundzuka swa ku vachumeri va vhangeli lava pfumeleriwini ku va ni va chumayela vhangeli a ku ri vavanuna. E namuntlha hi swi vona se swi famba swi andza hikokwalaho ka tinyiko ta Xikwembu ti chikelaka vamhakhi hi va odeyina. eh kambe i strongly believe ku na vamhakhi loko va va va va va va totiwini va ri na va ri anointed va tirhisiwa hi xikwembu still ka ha laveka the overseer ya ku va yi ri tatana loyi a nga na mati a nga a nga a nga yambala i ntoto wa xikwembu hi ku ni pfumela ku loko wo languta bible na le ka 12 disciples A ku ngo va vona va ri thwelufu ntsena. Laha xikarhi ka vona a ku ri na va Mata, a ku ri na va Mariya, kokwalaho a ku ri na vanhu lava fambaka a lava a va tirha ntirho wa xisati, va hlamusela va Hosi Yesu hi mukhuva wolowo, va endla swilo leswi va hlamusela vadyondzisiwa va Hosi Yesu. Mara a va hlayiwi endzeni ka ti-disciples, a va hlayiwi ka malandza, hikuva malandza ku hlayiwa la ya xinuna. Wansati ku sukela ka Geneza i va mupfuni. wa wanuna hi yona hi yona mhaka xikwembu loko xi endla evha xi te ri ni ta ku endlela mupfuni hi marito man'wanyana wansati fane a va ri mupfuni wanuna wa yena loko wanuna a ri a vitaniwile ndzeni ka vhangeli nsati wa wanuna yeyoloye i fanele a va a va wansati loyi a nga a nga godly loko yi hlawu ya le hansi u ta fika u swi kuma a nga godly a chavaka xikwembu fanele ku va ku ri wansati loyi a nga ta pfuna mitirho hinkwayo ya wanuna Wanuna, hi fanele hi twisisa ku vhangeli yi tiya hi ku va ni ku ri na wansati loyi a nga mupfumeri etlhele ka wanuna loyi a nga mupfumeri. A hi fambi number two ni kuma poyinti liya ku i fanele a nga vi na xisandzu. Number three ni kuma poyinti liya ku i fanele a dya a pima, munhu loyi a nga murhangeri a dyi a pima. Namuntlha hi kuma vanhu lava va kalaka va nga ha prioritise-ki ntiyiso kumbe vhangeli ya Xikwembu va langute i mali va na ku languta minyikelo, Ku chumayeliwa i prosperity, ku chumayela ku humelela, ku chumayeliwa ku mi nga endlisa ku yini ku mi kuma mali, ku chumayeliwa i prosperity, vhangeli ya ka yi nga ha ri ya mfumo wa tilo, ya ku u nga fuma u ri la misaveni, ti chances ta ku va u endla mali ti nga va ti tisa ku yini, ku sheriwa information hi Bibele, ku sheriwa information information ya ma business. hi vito ra Yesu. Leswi kalaka swi nga ri kona, if Hosi Yesu a chumayela evhangeli ya mfumo wa tilo. So namuntlha a va ha dyi va pima, loko timali ti nghena a va ha chumayeli ntiyiso hi ku ntiyiso wu tlhava vanhu va baleka tikerekeni. A hi leswi va lavaka swona. Leswi va lavaka xo swo va va varhangeri va namuntlha va lava ku chumayela prosperity. A swi na mhaka ku u mbale njhani kerekeni, a swi na mhaka ku u tikhoma njhani, lexi lavekaka ntsena loko ku ri hi ku wa tirha wa nyikela ka vo swi tshamisekile. Kahle-kahle va tele ku ta dya endlwini ya Xikwembu ematshan'weni ya ku ta va ta chumayela timhaka ta mfumo wa tilo. Munhu loko a tlhaveka tlhaviwa hi ntiyiso, swi lulamile mahlweni ka Xikwembu. Hi yona mhaka Bibele yi ku loko ko hundzuka emunhu wun'we ntsena a ta emfun'wini wa Xikwembu, loko ya chumayela vhangeli ku hundzuka munhu wun'we, loko ya fakaza vhangeli ku hundzuka munhu wun'we, tilo ra tsekatseka hi ntsako. Yi ri a va vanhu lava dyaka va pima. va dya va pima. Hi marito man'wanyana i ministry a yi fanelanga yi va i khampani ya ya mufambisi. Ministry yi fanele yi va i ministry leyi yaka ya minister-a the word of God ku va ni vanhu va hundzuka va ta kota ku vona mfumo wa tilo. Ministry, Vanhu vo tala loko va ta ndzeni ka ministry a va teli ku ta pfuna ministry. Vanhu vo tala va tele ku ta pfuniwa hi ministry. E ntirho wa Xikwembu hi vitaneriwe ku ta wu tirha. Ku na vanhu lava nga ta fika va khumbeka hi ntirho lowu hi nga ta va hi wu tirha. Ene vanhu a va khumbi hi ku hi chumayele kahle, a va khumbi hi ku hi chumayele ngopfu ene a va khumbi hi ku hi swi kota njhani ku chumayela kumbe ku na vaprofeta vangaki. Vanhu va khumbiwa hi Xikwembu loko mi fikile ka ndhawu. Loko mi fika, Anointing ya Xikwembu na matimba and the move and the wave of God. Hi swoho swi mi tekaka swi ya mi chela ndhawini Xikwembu xi tlhela xi fika ku va ku ri xoho xi vulavulaka na vanhu va ndhawu ku nga ri n'wina. So vanhu va ku tala loko va ta ndzeni ka ministry a va tele ku ta pfuna ministry a va tisi mali ndzeni ka ministry va tele ku ta pfuna ku ku mimoya ya vona yi ta kota ku pfuneka va twisisa ku va lava mimoya ya vona yi rhula siku va hundzaka emisaveni but problem ya namuntlha hina varhangeri lava ku Vo va langute ku vanhu loko ku va na vanhu va nghena ekerekeni va tele va langute mali loko va vona vanhu va tshame eswitulwini se va vona bank account va vona mali e a hi swona bibele ri va fanele va vanhu lava dyaka va pima hi marito man'wanyana e ministry loko yo kula yi flourisha yi va successful Ministry yi fane yi va responsible ku vona ka that community ku i swi nga ki swisiwana. Ministry yi fanele loko Bibele yi ku swa vukhume endlwini ya Xikwembu swa laveka, Xikwembu i swi clarify-e kahle ku loko swa vukhume swi ta ndlwini ya Xikwembu hileswaku ku fanele ku nga ku ku nga heli swakudya endlwini ya Xikwembu. Endlwini ya Xikwembu ku fanele ku tshama ku ri na swakudya, endlwini ya Xikwembu ku fanele ku tshama ku ri na ntsako, endlwini ya Xikwembu ku fanele ku va ku ri na rito leri yakaka ri kurisaka. endlwini ya Xikwembu. So vukhume loko byi ta, a hi bya ku hakelela Mercedes Benz ya mfundhisi, a hi bya ku hakela bond ya mfundhisi. Vukhume loko byi ta, byi tela ku ta pfuna e ntirho wa Xikwembu. Loko Xikwembu se ntirho wa Xikwembu wu famba hi ndlela ya kahle, Xikwembu xi ku katekisa, ku na vanhu lava nga ta fika endzeni ka ministry va nga telangi ku ta pfuniwa hi ministry, va pfunekile loko va twa evhangeli yi chumayeriwa ivi va tshinela. Va ku, Hi twa Xikwembu lexi u fambaka na xona. Hi twe ku khumbiwa hi Xikwembu lexi u fambaka na xona. Namuntlha ni tele ku ta ni ta ni ta byala entirhweni wa Xikwembu ku hamba vhangeli. A ta munhu a fika a sayina cheke, a ta munhu a fika a nikela hi movha, a ta munhu a hi ku suka swi suka ndzeni a wu swi khendlelanga i ntirho wa Xikwembu, Xikwembu xo khumba vanhu we loko fika ndhawini. A hi wena u khumbaka vanhu. So loko Bibele yi ku dyanani mi pima, ku ta va na few ya vanhu lava Xikwembu xi nga ta va pfuna xi va pfuxa va ta pfuna vhangeli. Lava nga ta la va ta tala, ti-soul leti nga tala la i xitalo vanhu lava taka va ta tala ekerekeni a va telanga ku ta pfuna e ministry va tele ku ta pfuniwa hi ministry. va tele ku ta pfuniwa hi anointing leyi nga la kaya va tele ku ta pfuniwa hi hi hi ambasada ya tilo leyi nga vikiwa hi xikwembu ku yi ta yi ta tirha ntirho wa xikwembu so a hi swi vekeni kahle swoleswo tilidara ngopfungopfu ti-sap pastors ti-self appointed pastors ku na tipasta tipasta ta ku um because of a server under mfundhisi wo karhi and then ku va na ti-conflict to karhi a hetelela huma bandleni Eh, eh, hi xitalo ka leadership ku na problem there's a leader ka ti ka ti leadership ku na ti-crisis ta serious van'wanyana a hetelela a huma nkarhi wun'wana a ri eh, i membara ya board ya ya ya bandla a hetelela a huma because of ku nga ri na ku twanana kumbe swin'wana na swin'wanyana ebandleni a huma loko a huma a decide ya tipfulela ra ye bandla question ya mehe i ku loko u huma under a man of god lowu sevhaka under ye a nga ku nyikanga ti-blessing Aniyali a hi Xikwembu mara because of you served under that man of God you still need his blessing ku va ni u famba u ya sungula ntirho wa Xikwembu. This is the anointing of Moses loko a boheka ku handa over ka mani ka Yoshua. This is the anointing of Moses this is the anointing of moses loko xikwembu xi pfuxa xi pfuxa i hosi davhida ku va ni a ya va hosi ya israyele hi vona xikwembu xi rhange xi ordaina sawulo ku va hosi ya israyele sawulo loko a famba ndleleni xikwembu xi nga tsaki hi mitirho ya yena ivi xi rhumela samuwele ku va na ordaina mani a ya ordaina davhida davhida a ha ri ntsongo hi nkarhi wolowo a nga a ri ka eji ya a ha ri ntsongo swinene ku a nga ta yimela i ntirho wa xikwembu ku fikela kokwalani Though ha swi twisisa ku Xikwembu loko xi ku ordainini xi nga ku u nga tirha mitirho at any age but i twisise ku because of u wa ha ri ntsongo i boheke ku ya a ya a ya trainer ni tsundzuka loko sawulo a ta va a swi twini swa ku ku na jaha leri nga ordainiwa emutini wa jese vito rero vitaniwa swa ku i davhida A nga yi khomekanga kahle loko a ta swi twa swa ku Davhida manjheni hi yehe i ta va a ri hosi ya Israyele. Sawulo i ta boheka ku va a chika. Sawulo a hetelela a lava ku endla yini? A lava ku dlaya Davhida. A n'wi sala ndzhaku a lava ku n'wi dlaya Davhida. Endzhaku ka loko Davhida a ta va dlaye mani? A dlaye Goliyati. Endzhaku ka loko Davhida a ta va dlaye Goliyati, ku pfuke mona ka, ka hosi Sawulo. Ku vanhu loko se va ri karhi va yimbelela, a va ku, Sawulo i dlaye madzana. Kambe, Davhida i dlaye magidigidi ya madzana. A ni ri wa yi twisisa? So a hetelela a va na jelazi kokwalano. So murhangeri i fane a va murhangeri loyi a twisisaka vhangeli ku loko Xikwembu eka ndzeni ka ministry ya wehe xi nga pfuxa vanhu va powerful, young generation, young blood leti nga na matimba leti nga ta vaprofeta lava nga ta huma eswandleni swa wehe.

Ni vona timintsu leti nga byaleka eka le ndhawu hi lawa marhavi ma taka endzeni ka vhangeri a va vi lava kotaka ku dya hi ku problem yi fika levala yi valaka ku kumbe mfundhisi wa hleketa swa ku ti-young pastor loko ti karhi ti chumayela ti ta lava ku dya kumbe ti ta lava ku shera mali ya minikelo kumbe ku tala a ni tivi swa ku wa ku ehleketa ku ehleketiwa yini mhaka ku leni lava ku yi shera laha tilidara hi fanele hi tirha ntirho wa xikwembu hi tshembe Xikwembu ene hi fanele hi sevha Xikwembu hi ku hetiseka because ku ta pfuka vaprofeta endzeni ka bandla mfundhisi u vitaneliwe maybe eka layini ya ku ya ya evangelism we xawe i ku vhangela xawe i ku vana u ba xidyoho vanhu va hundzuka U wina vanhu va vuya ndzeni ka bandlha. Endzeni ka bandlha, Xikwembu xi ku katekisa, ku pfuka the young powerful preachers, ku pfuka the young powerful prophets, eh, pro, prophe, prophets, ku pfuka the young powerful uh, worship, worship, pro, uh, uh, uh, uh, uh, worshippers, powerfully under your name, under your ministry. Loko wo kala u nga ri na Xikwembu u nga yimanga kahle na Xikwembu ku ta pfuka jealous and the moment ku pfuka jealous a wa ha tsutsumela hi malembe laha hinkwawo u chumayela vhangeli kasi loko se vhangeli yi sungula ku ndlandlamuka ku huma marhavi u ta va na problem so laha loko u yi hlaya u ya na yo le hansi leyi la ka buku ya first timothy chapter 3 verse 2 u yi sungula kwala ka 2 u yehla na yo ya yi tshika ka 12 u ta kuma ti-characteristics ta varhangeri what is it to be a leader ti-young pastor le ta ku ti ti-ordaina to vini because of you can preach powerfully because of you can uh, go, you, you can you, you, you have revelations well ti-preachings ta ku ta twakala ene vanhu va kateka but problem i ku foundation ya wena loko yo va yi tsekatseka nga kumanga anointing ya ya anointing ya ya ya Saul yingisa twana David davhida i ri loko a kume chansi ya ku dlaya hosi sawule i ri ni nga kala ni nga n'wi dlayi hikuva u ha ri mutotiwa wa xikwembu he is still my king na loko a ta va se a dlayiwini hosi sawule a fini nyimpini Loko a rila, Davhida i ri, Na ha ta va sala ndzhaku lava nga dlaya hosi ya mina? Hosi ya yena i hlaya munhu loyi a nga n'wi a nga n'wi hlota a lava ku n'wi dlaya. A n'wi hlota matiko laha wa rhurha ya ka matiko man'wanyana a n'wi landza kwahala va twa swa ku i humile i nghene ka tiko rin'wana ya kwahala kuma swa a lava ku n'wi dlaya mara loko se a dlayiwile ye Sawulo Davhida i rila a ku lava nga dlaya hosi ya mehe ni ta va sala ndzhaku this is godly moya wa xikwembu lowu moya wa Xikwembu. So tilidara a hi ti languteleni loko hi ri karhi hi tsutsuma entirhweni wa Xikwembu. Ntirho wa Xikwembu wu require ku famba hi buku, a hi fambeni hi Bibele hi tshika ku famba hi ku hleketa. Miehleketo yi ta hi lead-a ku va hi titwa onge ha famba na Xikwembu kasi se hi hi khomisane xandla na xandla na nala, Diyavulosi. Loko u yehla na yena u ta ku byela leswaku a wu fanelanga u va munhu wa ku tikukumuxa. u fanele u va munhu wa ku wa ku yehla wa munhu wa loyi a nga ti humbleness u yehla njhe u va munhu wa kahle munhu loyi a xiximiwaka etikweni yi ri tano yi ri munhu loyi a xiximiwaka etikweni ni kume ni vone eka internet ku na mfundhisi un'wanyani a nga. a nga etlela na n'wana na mhakhi a va kumisa makhwiri mfundisi swi vula yini leswi eka vhangeli na vafundhisi ku thethiwa ti-case va le makhote va etlele na vana va le kerekeni va etlele na youth Vafundhisi, i xadeni i na nsati wa jola swi vula yini ndzeni ka bandlha? Tilidara, Xikwembu xa ba, Xikwembu xa ba. Well, na swi twisisa va koho vafundhisi va lava kutani va ku vhele from the beginning fundamentally a va tirheli Xikwembu. Loko va endla swa ku fana sweswiya va etlela na tintombi van'wanyana va ya va ya khendla va tlakusa i fanele a etlela at least na virgin every month ku matimba a maintain matimba lawa a va ka nyikiwe wona le matini hi ti-mermaid the marine kingdom a maintain the power i vafundhisi lava ku a ku profeta ku profeta leswiya ene va wine mihleketo ya vanhu because vanhu namuntlha loko va nga profetiwanga va ta n'wi a va nga ri kerekeni vhangeli ya matimba i vhangeli leyi yi nga ta chumayeriwa u nga profetiwanga u nga nyikiwanga nchumu

mi landzelela ngopfu masingita ma ha ri kona yes e masingita ma ha ri kona na pfumela hi ku ya swi vona masingita ma ha ri kona xikwembu munhu loko a va a tshembekini ka xikwembu a endla ku rhandza ka xikwembu hi minkarhi hinkwayo xikwembu xa chika ku vonakala ku endleka masingita ku nga ri masingita la ku famba ma ma boheliwa there's a difference between miracle and magic magic sathane i endle mhaka yin'wanyani yi nga confuse vanhu namuntlha ka masiku lama kumu Vanhu a va hambanisi ka mejiki na masingita ya Xikwembu. And the devil has made sure ku leswi nga yimisa hi Xikwembu na i yimisa swa yena to confuse the gospel. Hi yona mhaka na yi i pfuxe va ye vafundhisi lava chumayelaka vhangeli va vitaka Yesu. va tirhisaka the very same bible lava nga ta chumayela swi tiva ku chumayeriwa yesu u nghena u nga pfumeli ku vekiwa voko hi munhu un'wana na un'wanyana n'wana le kaya vanhu van'wana va vuya va swi rhwaleni hi ku fika a ku veka mavoko he does the impartation impartation hi vulavula hi matimba lama sukaka munhwini the transfer a ku imparta hi connection ya swilo leswi a taka hi le ka swona and this person loko a za ku veka mavoko he is able to see through your soul and the moment he see through your soul he can be able to see through down to your ancestors lava kalaka va nga nghenanga tilweni a kota ku vona ku profeta swilo leswi nga le ndyangwini wa ka n'wehe hinkwaswo because he's having this dark prophecy this dark prophecy can see everything in the spiritual realm so loko a za ku veka mavoko hi impart the connection so that whenever loko a loko a fika ka wena a nga ku profeta tlhela a ku nyika na ti-solution now the question i ku mi ta va tiva njhani vaprofeta va ntiyiso namuntlha na vaprofeta va ka va nga ha ri va ntiyiso na we need hi lava vanhu namuntlha lava va nga vazalwane loko u ku muzalwane you need to pray for the spirit of discernment the spirit of searching other spirits, the spirit of dwelling into God, the spirit that searches all dimensions of life, whether in the spiritually and physically. We need to pray for the spirit of discernment. So that xikwembu xi ta hi pfula matihlo hi kota ku vona hi ximoya hi kota ku vona hi nyama hi tlhela hi vona na hi ximoya This spirit is within us but we need to activate it loko u nga seze u activate n'wana le kaya u ta zula u vekiwa mavoko u tlhandlekiwa mavoko nikiwa tinyoka swilo leswi hinkwaswo swi endleka sometimes a fika mfundhisa vulavula tindzimi tin'wanyana ta ndzima ngopfu ya mi twa ku tsekatseka tende loko ri humule tendeni mi twa ku ba moya wun'wana mi ku holy spirit is here e vanhu va nyikiwe equipment ya enough lava taka hi koho matini, va nyikiwe equipment ya enough lava taka hi koho minkoveni, va famba na tinyoka tin'wana ta ndzima ngopfu. Loko a ze a vitana a vulavula tindzimi to toleto la xi va ka xi ri koho xi nyakaza, ku twakala la mi nga koho la ku tsekatseka tende mi ku matimba lama nga la, va sungula van'wana va sungula ku profeta that is why va ku va imparter vu vu profeta, vu profeta ku na vafundhisi va ku wo ku nyika wo imparter vu profeta. I vuprofeta bya njhani bya kusuka ka mufundhisi? Munhu u tswaleriwa. For God says, Jeremiah, I knew you, you before you were even born. Ni ku tive u nga se ze u tswariwa, Jeremiya. Ni tive hinkwaswo na leswi ni nga ku nyika swona. Tlhela loko u endla muprofeta ku ya matikweni u ya tirha ntirho wa mehe. Vuprofeta bya kusuka ka mufundhisi. Mfundhisi i fanele a vona nyiko leyi ya Xikwembu eka wena. A khongerisa ku Xikwembu revealer ku is this the right person what I'm seeing is it really i ntiyiso na? Xikwembu xi confirm. Wanuna wa Xikwembu loko a ya a ya ordainer kumbe a tlhandleka mavoko a vulavula i i i ti blessing ehenhla ka munhu loyi yalweyo ku sungula ku operator ti gift leti taka hi le ka Xikwembu hayi gift leyi taka hi le ka mufundhisi. Gift leyi taka hi le ka Xikwembu, mfundhisi u wo yi katekisa ku, Now you can enter this office, you can start operating. Hi gift leyi u nga na yona. So that is why swi ri na nkoka ku va ni loko hi ri ndzeni ka mabandlha kumbe hi famba ni ka vafundhisi lava hi sevhaka under vona, i swa nkoka ku va ni hi khongerisa mfundhisi ku moya lowu nga n'wi khomi, moya wa jelasi, ku mfundhisi hi ye a fanele a va na the, the, the eyes of the spirit ku a kota ku vona vana va ye ku va kula spiritually. Loko vana va ye va sungula ku kula spiritually,

ku Sathana a nga kumi matimba. Bandlha loko ri ya ri kula hi la ku fikaka ku va na ti-challenge kona. Bandlha loko ri ya ri kula hi la madevhelo yo xipa na masatanism ma ri target-aka kona. U vona mfundhisi mi n'wi tiva a nga ri na xa yena, a nga ri na movha na movha ninini se mi sungula ku vhakachela hi vafundhisi va ku va driver timovha letikulu e va ta va ta convince mfundhisi mfundhisi loko loko a nga ri prayerful na ti intercessor ta la kaya ti nga ri na matimba mfundhisi it's very easy ku va ni va a wela in a certain trap lava nga ta fika va ku mfundhisi i know awa hi nga ku pfuna hi ku- hi- hi kokanyana bandla leri ya hala hi ku ya ri va ri kulunyana mani at least loko ro va 20 by 20 ya hi mfundhisi a sungula ku rila heyi vafundhisi no mani mali a yi kona heyi a swa ha tika nyana va ku a wu nga chavi mfundhisi va mayende na khipa business card va ku nyika um va sungula ku va na disconnection na wehe va endla nga ku va la ku pfuna ntirho wa xikwembu but these pastors they are from the kingdom of the darkness and they are here to fulfill the mission they are here with the mission of the devil ku loko vo ze va swi tiva swa loko vo ze va ba nhloko mfundhisi loko o ka nga ri na matihlo ya ximoya mfundhisi a nga khongeli enough vafundhisi lava nga bihi rivalo kumbe va nga tshwi loko va ta ka yena va nga bihi rivalo I'm telling you mfundhisi i ta convinsiwa a wela endzeni ka trap the moment a wela endzeni ka trap mfundhisi mfundhisi mi ta vona se va sungula ku n'wi invite a chumayela tikerekeni ta vona na voho va hamba a va invite va ta chumayela la the moment they stand on the pulpit va langutana na n'we va sungula ku chumayela they impart the spirit from where they come from from u twa na vhangeli ya ko loko se yi sungula hi leya ku xikwembu a xi na mhaka ku u mbala yini Xikwembu axi na mhaka na vundzeni bya munhu. Xikwembu axi na mhaka ku u yendla yini as long as u xi tshemba. Ku chumayeriwa i vhangeli ya ximanje manje. Va ku i vhangeli ya khale i i vhangeli ya khale a i a yi na xitayela i hey i vhangeli ya khale hi yo loko va tsutsuma hi yo vapostoli i vhangeli ya khale hi leyi nga ponisa tinxaka nxaka i vhangeli ya namuntlha i ya xitayele ya ku mi ta tshama ndzeni ka vhangeli mi ku mi le ku mi ku mi khondza Xikwembu kasi se mi khondza ma devil worship na ma satanism. Loko vo za va ba nhloko ka mufundhisi, oh my God, bandlha hinkwaro you will become a sacrifice because you will follow a man. Loko se a vuya, u kuma ku a ku ri bandlha ra simple njhe, straight forward, ko khongeriwa, ko khongeleriwa vanhu, mi huma mi ya kaya. But mufundhisi loko se a sungula ku va na this connection na vafundhisi lavaya, a sungula ku va

ya ematshan'wini ya ku n'we se focus ya n'wehe manjheni you they shift the focus ya ku tshemba xikwembu mi ya mi ya tshemba product ya mfundhisi mi tshemba product ya muprofeta in other words eventually loko swi ya swi ya se ma swi tiva already swa ku loko mi tirhisa product ya muprofeta tinhlanhla ta pfuleka mitirho ma yi kuma swilo leswi mi swi lavaka swa endleka Eventually mi hetelela mi dwela ngopfu eka material because mfundhisi na yena se yi xava movha leyikulu na n'wehe loko mi tirhisa tioyili leti ma humelela you flourish the church yi kula yi va na timali hinkwato mfundhisi se i under a certain contract with the spiritual world na vafundhisi lava vafundhisi lava va swi tiva vhele va sayine va ri karhi va swi tiva mfundhisi loko o ka a nga tlharihi kumbe a nga ri na the spirit of discernment Miya tikuma hinkwenu mi fola under that spell. The moment mfundhisi a sungula ku tirhisa that product, hinkwenu la you are incarnated ka that, ka that, ka that spirit. Hinkwenu ngo vona ku within a space of a year ku va se ku ri na va five ya vaprofeti la ya ku va se ku ri na tiministara timbirhi tinharhu mfundhisi loko a nga ri kona va n'wi rhamba a chumayela cape town a chumayela durban se ku na vanhu lava nga ta sala va preacher and then you push the product of, of the prophet ya and then loko va vu a vuya mfundhisi Loko swi ya swi ya swi ya swi ya a swi heleli kwalano mfundhisi va hetelela va n'wi invita va ya ka mass meeting ya vafundhisi and loko u ya u ya languta ku ya ku ya hlangana vafundhisi lava ku vhele hinkwavo va rhwele na ye a ka ha ri na turning back because i nghenini ku ze a sungula ku tirhisa that product is under the spell a ka ha ri na ku i ta huma lexi a fanelaka xi endla i ku a pfumela xin'wana na xin'wana lexi va n'wi nyikaka xoho ene ku ta va xi hundla bandleni a nge fika bala ku se ni sayine yini because wa swi tiva swa ku mi ta famba ene mi ta tivona na n'we manikelelo ya n'we a ma ha ri nomali na we n'wini wa swi vona swa ku se leswi u nikelisaka swona na wa swi vona swa ku no no no no no ene loko u nikela hi sweswi swa ku pfumala u va ka u ri na swona i mpela loko u ya va tirhisa swilo leswi va ku nyikaka swona swi ku tisela mali yi tala na yo mali leyi a wu hlamali leswaku yi tisa ku yini njhe leswi yi talisaka swona ni nini se u cinca timovha yi nga chayi kahle kahle na loko u tshika nkarhi wun'wana u nga ha etleli kahle kaya a ka ha vitaniwe vazalwanikuloni mi khomisana mi ya khongela U byeriwa swa ku teka oyili yaleyo u hlamba hi yona kumbe u yi chela matini u yi haxala njhani la mutini swi hinkwaswo va loyi yini yini swi ta fambela kule njhe ka ha ri ntirho wa xikwembu lowu hi ku ntirho wa xikwembu he hi tiva wu tirhiwa hi xikhongelo so emakumu ka siku hinkwenu la mi ta va se mi mi mi mi mi mi praise mfundhisi ae product ya mfundisi ya tirha product ya, ya, ya prophet ya tirha product ya tirha product ya tirha emakumu ka siku vanhu loko va ta a va ha ti hi ku ta lava mfumo wa xikwembu excuse va ta hi ku vona n'we mi humelelaka ku kasi mi humelela njhani loko va fika na vona va fika va joyina joet va nghena kwalaha va connect va tinikela va vekiwa mavoko ku endliwa the impartation the spirit xi tshama ndzeni ka vona Ninini loko se swi ya swi ya na vo manjheni se va ya va tolovela va ya va tolovela va attenda hi mukhuva wolowo va nikela va nikela va nikela muprofeta a va tlhandleka mavoko a ku lava lavaka i product ya muprofeta a va ti ntanta va khongelelani va nyika product ku na miracle leyi va nga ta yi vona kumbe within a week or two weeks or a month or whatever the case may be va vona hi kanene swilo swi ri karhi swi endleka byela me i mitirho ya xikwembu leyi a yi mitirho ya xikwembu yingisani ku byela Va, vaprofeta lava futhi va hanyisa, a va tlangi. Loko ta u ti vabyisa laha, va ta ku hanyisa. But va nge ku hanyisi u ta u vabya for the first time. Va lava u rhanga u ta. The more, that is why tikereke ta ko hi xitalo va ta mi byela swa ku lava sungulaka ku ta a va tshami hi hala. Lava khale va tshama hala. Va lava kota ku mi vona kahle n'we hinkwenu ma ha ku taka. because the prophet loko a yimela mahlweni laha i nyikiwe the full equipments ya ku hi ku ku languta hi matihlo a confirma endzeni moyeni wa yeku 1 2 3 4 next week kumbe during the course of the week va fanele va vabya and loko va vabya they will have to call the prophet and the prophet will pray for them over the phone va hanya immediately and loko va vuya on sunday va ta vuyisa i vufakazi ku we have seen the power of god through the man of god remember devil is God in his throne. So loko va ku hi vone matimba ya Xikwembu, indeed va vone ntirho wa Xikwembu, mintirho ya Xikwembu vele. But Xikwembu lexi va nga vona xona i Xikwembu lexi nga le ka throne yin'wanyana. That is why we have gods. That is why he, we have God of the darkness which is the devil i xikwembu vanhu va fihleriwe mfihlekelo ya ku loko va ku hi khensa matimba ya xikwembu va ka va nga swi tivi va ri ku khensiwa jehovha kasi e-e a ku khensiwi jehovha ku khensiwa xikwembu lexi nga tshamaka throne leyin'wanyana vana va ka hina vana va xikwembu ni rhume hi xikwembu ku ni ta mi redirecta ni ta mi redirecta i nkarhi sweswi wa ku mi huma ka vhangelini ya ku humelela i vhangeli leyi va nga ta ku nyika swilo ku kuma mali kuma kuma mali u kuma u ya ka yindlu u va na timovha na swilo leswi hinkwaswo i nkarhi wa ku huma shift away nkarhi wa makumu lowu ku laveka vanhu lava nga ta khongela xikwembu hi ntiyiso i confirm-ini phela hosi Yesu ka sa ka loko a vulavula a ku xikwembu xa misava leyi wa swi i ri xikwembu xa misava leyi. xi dlaye vanhu mahlo ku vanhu va vona va nga vonisisi va yingisa kambe va nga twi now the prince of this world se wa swi vona ku imani the devil and the devil minkarhi hinkwayo i ta ku tshembisa swa misava leyi and i ta ku nyika ene i ta ku nyika hikuva swilo leswi a va ka a ri na swona loko u hlaya bibele yi ri bibele sathana a nga na nchumu at all his poor a nga na nchumu a nga na tilo futhi a nga na tihele tihele i jele ra yehe leri a nga a nga yekeriwa roko i ta ya tshaka roho in eternity loko endzhaku ka judgment hambi ku ri tihele tinene a hi ta yena u nga na nchumu mara u tivutisa swa ku vanhu lava va n'wi tirhelaka why va ri na timali timali leti va ti kuma kwini khoma point ya makumu se ni pfala vanhu hinkwavo lava yaka va ya khendla vanhu hinkwavo lava yaka va ya teka matimba ya le matini vanhu hinkwavo lava yaka va ya etlela tindzhundzu ku kuma matimba vanhu hinkwavo lava tirhisaka ti-spell vanhu hinkwavo lava nga khomiwa hi swi swo swo swoleswo va yaka va va swi landza va ta va ta va ta pretend-a ku va tirha ntirho wa xikwembu vanhu va va lava hinkwavo. Sathana i va tshembisa e rifumu leri a nga ta tlhela a va nyika mpela. I ri va nyika a ri kuma kwini ku a nga na nchumu? A wu ri ni ku byela leswaku i ri kuma kwini? Ku na vana va Xikwembu va yimaka va khongela, va khongela hi ntiyiso, va kombela ka Xikwembu, Xikwembu xi rhiliza, loko se xi rhiliza xi kuma vanhu va sukile laha va tshame kona. Vanhu va va hatlisa ku suka. Va kholiwa katsongo vanhu, a khongela a va muzalwani for two, three years, a ku swo fana Xikwembu a xi ni hlamuli, a suka a famba a swi landza. Swilo swa hina leswi hi nga khongela Xikwembu xi release-ini, swi yo rindza nkarhi ku swi fika. Loko u suka Xikwembu xi ku vangela ndzilo loko se swi hisa hi ku hisa hikanene swi tivi leswaku se swi le kusuhani na ku lungha. Lexi endlaka ku Sathana xi ku tshivelela ndzilo u twa se ku hisa hileswaku xi lava swaku u twa ku hisa u ta suka lahaya hi ku swilo swa wena se swi le kusuhani na ku fika, phela swi release-iwini. and loko swo fika ka wena you will praise the lord with everything that you have but satan loko se swi ri kusuhani na ku fika xitshivela ndzi lowun'wana a ti-challenge leti nga ta pfuka leswi nga ta hlevisiwa swo kerekeni vanhu leswi va nga ta ku endlela swoho u ka se xikwembu xa ko xikwini laha satan se xi va xi asayine madimoni ya xona xi nga ma tshemba ku lweyi within this space of time mi fanele mi n'wi khiphini endleleni hi ku he's about to see the grace of god So hi fanele hi ti vonela vazalwana Sathana a nga na nchumu, swilo leswiya loko a swi teka i swi teka a swi nyika vanhu va yena, i swi teka a swi nyika vana va yena. Va famba hi timovha ta ku durha i timovha ta hina, va tshama tindlwini ta ku saseka i tiyindlu ta hina. You need to claim your rights from God. Battery ri helile vazalwana yi le ku timeni foni, hosi a yi mi endleli kahle kambe ni ta continue hi video leyi siku rin'wanyana um hosi loko yi hi pfuna. Um mi hlayiseka Xikwembu xi mi hlayisa swinene, yi le ku timeni foni. Timhaka leti a ta ha tele ta ni lava ku ti.